Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalynyň nobatdaky gepleşigine, çykyşyna tomaşa edýäňiz. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Aýyplaşmaň mähriban doganlar, ýadawlyk sebäpli sesim kän gowy däl. Şonda-da gyzgyny bilen Bir meseläni aýyl-saýyl etmek isledim. Bilşiňiz ýaly, Geldi Kärizow bir wideo goýdy. Şo taýda hem öwýär, hem döwýär. Jany sag bolsun, ýaşulymyz. Geldi agaň şo taýda Lebap aýrylsyn proýekti bilen baglanyşykly aýdan zady bar. Näme üçin Jikme-jik aýtmadyň şol adamlaň adyn diýip. Geldi aga, men hemme zady bilemok. Hemme zady edip ýetişibilemok. Hemme zady diňe men edeýin diýjegem bolamok. Mende olar ýaly häsiýet ýok. Şoň üçin bagyşlarsyň, owal gürleşemizde-de bir aýdypdym, özüm Men on alty ýaşymda Türkmenistandan çykyp gaýtdym Türkiýä ýokary bilim almak üçin. Şoň üçin özüm daşary ýurtda ulaldym. Daşary ýurduň terbiýeleri türkmençilik bilen daşary ýurtlardaky düşünjeleriň bir garyşmagy, utgaşmagy, şolaň harmanlanyp, hamyr ýaly ýogrulmagy, şo şekilde meň dünýägaraýşym, düşünjäm, özüm alyp barşym. Indi Lebaby aýyrmak isleýänler bilen baglanyşykly näme üçin aýdaňok diýeniňe jogap berýän. Soň Şaltyk bilen baglanyşykly meseläni düşündirjek. Lebap aýrylsyn diýilýän Proýekt gizlin prowokasiýa, aslynda by durşy bilen režimiň kontrolynda, munam özüňiz bilýäňiz, özüňizem aýtdyňyz, eger dogry düşünen bolsam. Dogry režimiň kontrolynda, ol Ahmet Siklop diýýäniňiz togsan dokuzynjy ýylyň ýanwarynda Abduşüküre baran tussag edilip, Şoň bilen bile bir kamerada oturanlar bar. Gaty gowy tanaýanlar bar. Diňe bir türmäň içinde bile oturanlar däl. Daşynda içinde şony ýaman gowy tanaýanlar bar. Lebap aýrylsyn, Lebaby aýyrmaly. Lebabyň üstünden agzalalyk, döwleti bölmek, tozdurmak dargatmak, tireçiligi möwjetmek, agzalalygy möwjetmek, şeýdip hem halk agzybirlikde diktatorlar garşy zarba urmasyn diýip edilýän proýektde olar ýalaky özüni kanuny ogry, orsçasy wor zakon, olar ýalaky adamlaryň hiç hili rolam ýok, edip biljek zadam ýok, eden zadam ýok. Ol şol Arsowyň Leninini Indi, elbetde, biziň ýaşymyz, ýaşan döwrümiz, alan terbiýelerimiz tapawutly. Sizde, siziň döwürdeşleriňizde käbir adamlarda bu zor zakon, kanuny ogry diýilýänlere bir simpatiýa bolup biler, olary awtoritet hasaplap, olar islän zadyny edip bilýär, etdirip bilýär diýlen düşünje bolup biler. Ýöne biz Olar ýalyky adamlary ne awtoritet, ne adam, hiç hili kategoriýada göremizok. Biziň üçin olar ýaly adamlar oýnatgy. Dürli režimler gizlin ýa-da gizlin däl planlaryny arkaýynlyk bilen pul üçin ýerine ýetirip satyp bilýän adamlar. Togtagül restorany şoňa näme üçin berildi? Onam özüňiz gowy bilýänsiňiz. Indi bu meseläni Lebaby aýyrmaly diýen gürrüňi, proýekti ýakyndan bilýän. Şol proýektde esasy rol oýnan adamlary içgin tanaýan adamlar baka. Şolar çykyp gürläp hemme zady gürrüň edip bilýäkä. Gürrüň edip berjek wagty. Men näme üçin hemme zady bilýänsiräp Hereket edýän ýaly sokulyp özüm hemme zady aýdaýyn. Birazjyk adamlar oýlansyn, birazajyk adamlar gyzyklansyn şoň bilen. Şol gepleşikden soň alty gün mundan öň biz bir efir etdik, göni ýaýlym etdik Türkmeniň kanalynda. Risk gatnaşdy we Rozabaý gatnaşdy. Rozabaý gaty öňden gelýän tejribeli graždan aktiwisti. Türkmenistanyň içinde göreşen režime garşy. Şol bir wagtda-da habarçy özi, Azatlyk Radiosynyň habarçysydy ýerli. Hemme zady gowy bilýän Habarçy, ýerli habarçy. Alty gün mundan öň çykdy. Aýtmaly zatlary aýtdy. Ýöne siz aýtdyňyz-a şol Şatlyk bilen baglanyşykly efirde bir zat bolupmyşyn, şondan soňam seredeňokmyşyn. Gözel göwnüňiz geldi aga. Biz bir adama ýa birnäçe adama ýaranmak üçin ýa belli bir topara biz taýýarlaýan gepleşiklerimizde halkyň belli bir bölegini ýa belli bir ideologiýadaky, belli bir pikirdäki adamlary göz öňünde tutamzok. Ýa-da Adamlara, halkyň belli bir bölegine haýsydyr bir ideologiýany, pikiri, düşünjäni kabul etdirjek bolup, şony hakykat ýaly kabul etdirjek bolup, manipulýasiýalar bilen biz meşgullanymzok. Žurnalistika barada Žurnalistika şeýle bolmaly, aýdylmaly, edilmeli, gönümel aýtmaly, gorkýaňmy eýle beýle. Biz Alladan başga hiç zatdan gorkamok. Munam özüň gaty gowy bilýäň. Ine şatlyk meselesine gelelim. Şatlyk meselesinde hakykata düşünmek islemeýänler bar. düşünip bilmeýänler bar. Düşünmäge akly çatmaýanlar bar. Indi Şatlyk bilen siziň araňyzda nähili mesele boldy, bolup geçýär, meni gyzyklandyranok. Biz il-gün bähbitli iş üçin bilimizi guşap göreşýäs. Geldi aga. Şonuň üçin ýurduň içinde ýa daşynda kyn ýagdaýdaky bir adam biziň şatlyk bilen, şatlyk aýdýar-a, hemme zat gülala-güllük diýýär. Bizem şoň gülala-güllük däldigini subut edýäs adam ykwallary bilen. Şu adam ykballarynam goýýas öňüne. We şo kyn ýagdaýdaky adamlaňam Nädip bilemok, meseleler çözülýär, işler çözülýär, kömek edilýär şol adamlara. Indi onda biz reýting üçin ýa-da şu şatlygy diline çolap esasy maksadyny gizleýän adamlaň şu öjükdirmeleri, prowakasiýalaryna kellämizi gyzdyryp, emosiýamyzy görkezip, şol kömek edilen, şu jedelleşiklerden haýyrlanan, peýdalanan adamlaň şahsy maglumatlaryny açalmaý. Şuny isleýäňizmi? Daşary ýurtlardaky kyn ýagdaýdaky ýa aktiwist bolaýsam diýýän ýa-da boljak boljak bolup ýören ýa-da aktiwistlere ýakyndan gyzyklanma bildirýän, şolary gollaýan internet äleminde. Adamlaň maglumatlary satylýar. Şatlyga-da satylýar. Dürli kanallardanam satylýar aňryk. Munam bilýär. Bu Şatlyk bilen edýän jedelleşiklerimizden, hakykatyň gözleginde Şatlyga hakykaty kabul etdirjek bolup edýän bu işlerimiz näme üçin biynjalyk edýär? Siz Onda bolýa. Siz aýt, ýalňyş hasap edýäňiz, şeýlemi? Bolýa, siz ýaşulymyz, tejribäňiz bar. Dünýägaraýşyňyz, hemme zadyňyz bizden has ýokarda, ösen, öňde. Bolýa. Eger, geldi aga, bu ýalňyş bolsa, şu ýalňyşa bir kategoriýa kesgitläli. Näçinji derejede ýalňyş şu? Onnoň beýleki ýalňyşlary şuň ýanyna goýaly. Indi wagtynda harambaşy Nyýazow bilen gujaklaşyp, onda-da köpçülikleýin habar beriş serişdeleň öňünde gujaklaşyp, gaty bir ýakyndan dost, syrdaş ýaly görnen Adamlar bar. Olaň kameraň aňyrsynda näme edýändiginden habarymyz ýok, gyzyklandyranogam. Indi soň bul adamlar aktiwist ýa-da bir syýasy figura ýa bir syýasy hereketiň başynda başyny çekýänler zatlar şular ýalaky rollara özlerini oturdýarlar. Hawa, eger biz şatlyk bilen şatlygyň üstünden hakykaty gözleýän bolsak, şatlyk bilen edýän jedelleşiklerimizden adamlara peýda ýetýän bolsa, ol Nyýazow bilen gujaklaşýan adamlardan, Peýda ýetdimikä halka? Şolar halka peýda ýetirmek üçin Nyýazow bilen gujaklaşdymyka? Nyýazow bilen gujaklaşyp ýördümikä kameralaň öňünde? Diňe Nyýazow däl, Haramdag, Serdar, muňa ýallakylyk edýänem bir topar adamlar bar. Daşary ýurtda diňe Şatlyk hereket edenok. Şatlygyň konkurentleri bolanlar bar. Şatlyk olardan öňe geçýän bolsa, şu daşary ýurtlardaky özüni aktiwist, oppozisiýa diýýänleň syrlaryny ele geçirmekde, şolaryň töw özlerini, töweregindäkileri oýnap şolary satyn almakda öňe geçýän bolsa, onda Şatlygyň konkurentleriniň, bäsdeşleriniň öjükdirmelerine biz nähili jogap bermeli? Şonam aýdyň düşündiriň. Biz üns berip gördük. Indi şu siziň çykyşyňyzdan soň has köp üns berdik bir meselä. Şatlyk Şyhyýew bilen biziň aramyzdaky jedelleşikleri iň köp prowokasiýa höküminde ulanýan adamlar wagtynda eger bular daşary ýurtlarda bolsa wagtynda Hezil edip diktatorlykdan peýdalanan adamlar. Daşary ýurtdakylar. Üçin aýdýan. Häzirki döwürdede hökümetde gowy güýçli baglary adamlary bolan adamlar bular. Şol wagtyň özünde Türkmenistanda hiç zat etmedigem bolsa, daşary ýurda gelenden soň, şu daşary ýurtlardaky ýalan propagandalara aktiw gatnaşýanlaň dogan-garyndaşlaryna, hossarlaryna seredýäňiz, hökümetden, diktatorlyk režiminden gowy gerk gäbe haram bilen doýup, mesirgäp ýörenler. Indi bir kemimizi tapdyňyz, meselem, şatlyk, şatlyk bilen edýän jedellerimiz. Hakykatyň gözleginde, il-günüň bähbidinde. Şu ýaňky aýdýan zatlarymdan has agyr günämi, eger şu günä bolsa ýa şu ýalňyş bolsa, hä? dürli bähbitler üçin diktatorlyklar bilen ýa-da Türkmenistanda we şol regionda basybalyjylykly bähbitlere öz dönüklik hyzmatyny hödürleýänleň edip ýören işlerindenem agyr ýalňyşmy, şondanam has erbet zyýanlymy? Şolaň edýän işlerinden çigit ýaljak halka bähbit ýok, ýöne biziň Şatlyk bilen edýän jedellerimizden käbir adamlara peýda ýetdi. Şumy şu buýnjalyk edýämi? Şol Şatlyk meselesini öňe çykaryp, biziň bir kemçiligimiz, şo režim bilen işleşýäňiz diýjek bolýarlar. Ýok, Ogurlyk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalar edilýär bärde. Şatlyk meselesini öňe çykaryp, şony biziň bir kemçiligimiz ýaly, şatlygyň üstünden bizi diktatorlyk bilen işleşýän ýaly edip görkezjek bolýanlaň özleri diktatorlyk bilen işleşýänler, henizem gowy diktatorlyk bilen gatnaşyk saklaýanlar. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly watandaşlaň maglumatlaryny Gönümel diktatorlyga satýanlar. Öz dogan-garyndaşlary, tanyş-bilişleri has gowy wezipelere çyksyn, orden, medal alsyn diýip ezilýär şu zatlar. Bulardanam biziň habarymyz bar. Biz şu sokuşlyklaryň içine girdikmi? Barmy biz Şeýle sokuşlyklaryň içinde. Ýok. Onda näme bul adamlar şatlyk şatlyk şatlyk diýýär. Näme üçin? Şatlygyň reklamasyny edýärler. Şatlyk sen gowy ulanýaň daşary ýurtdakylary, gowy oýnaýaň. Biziň kuratorlarymyza gaty erbet, berk käýinç berildi, gel gaýrat et, seň bilen dostlaşaly, seň bilen oýnaşaly diýlip, şatlygyň reklamasyny edýärler aslynda. Biziň bolsa oň düşünip galdyk. Geldi Käriz aga çykyş edenden soň biz bu hakykatlara düşünip galdyk. Şoň üçin Geldi aga ullakan taňryýalkasyn. Munça işiň aladaň arasynda ünsden düşýän zatlar bar. Aýyplaşmaň. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar sizem aýyplaşmaň. Hata ýapmaýan, ýalňyşmaýan adam ogly ýok. Esasy zat ýalňyşy gaýtalamazlyk. Bizem şuny bilýäs. Halk biziň aýnamyz. Halk bir ýalňyşymyzy, nädogry hereketimizi, ädimimizi görse, şonam düşündirse, biz hökman aýdylýan zatlary göz öňünde tutarys, ýerine ýetireris. Indi şol Geldi aga näme üçin aýtmadyň şu zatlary? diýdi Lebap Aýryňsyn proýekti bilen baglanyşykly tejribeli graždan aktiwisti, habarçy Rozybaýyň alty gün mundan öň Türkmenim kanalynyň gün efirinde aýdan şu tema bilen baglanyşykly jikme-jik maglumatlaryny, Lebap Aýryňsyn proýektinde kimler bar, näme etdiler, Nähili boldy şu proýekt? Nähili başlady, nähili şowsuzlyga duçar boldy? Şularyň hemmesini Rozabaý janly şaýat höküminde gürrüň berýär, taryhyň şaýaty höküminde. Biz ol göni efiri näme üçin aýyrdyk? Ganhor serdar Süplügiň çüýrük tohumyň edýän jenaýatlary bilen baglanyşykly risk yzygiderli çykyş edip başlandan soň riske hüjüm edýänler, riski öjükdirýänler boldy, risk Gahar-gazaba münüp, Gater öz paýyşsyz bir aýdan soň, özüni kontrol edip bilmän, emosiýasyna ýeňilip, aljyrap, özüni, ýüzüni kamerada görkezen soň, Bizden bir, şoňa zyýan ýetmesin! diýip, derrew şol wideony biz kanaldan aýyrdyk. Şoň üçin aýyrdyk. Ondan soň bildirişem goýduk. Şol iki ýarym sagada golaý bolan göni ýaýlymy biz temalara görä bölek-bölek edip goýjak diýdik. Azat Ishakow bilen baglanyşykly prowokasiýa başlady. Şo prowokasiýa bilen baglanyşyklam we Riskiňem aýdan zatlaryny bileje birinji bölüm edip goýduk. Kanalda dur seredip bilersiňiz. Ikinji bölüm edip Riskiň, Ganhor serdar, Çüýrügiň, Süplügiň öldüren naçarlary bilen baglanyşykly getiren faktlaryny we özüne hüjüm edýänlere, haýbat atýanlara beren jogabyny özi üçin alýan bir wideo goýduk. Diňe şu zat bar, başga zat ýok. Üçünji bölüm edibem biz Rozubaýyň Lebaby aýyrmak proýekti bilen baglanyşykly beren möhüm maglumatlaryny aýratyn edip şu gün berjekdik. Onda-da Näme üçin şo zatlary jikme-jik aýtmadyň? diýensoň Geldi Käriz aga öňünden şular ýalaky bir düşündirişi bilen dykgatyňyza ýetirýäs şo wideony. Mundan soňky bölümde-de Azat Ishakow bilen baglanyşykly oýnalan, oýnalyp duran we oýnaljak bolýan oýunlar baradaky bölümi goýýas, hemme bölümlerini şeýdip biz size ýetirýäs. Geliň onda Rozabaýyň Lebaby aýyrmak proýekti bilen baglanyşykly halk köpçüligine beren maglumatlaryny bilelikde diňläliň, tomaşa edeliň. Sag boluň mähriban doganlar.
Meselä häzir şuny aýdaýyn, Özbegistan bilen Türkmenistan arasynda ýigrimi ýyldan bäri sowuk uruş bar. Şony hiç kim bilenokmy? Ýigrimi ýyldan bäri sowuk uruş bar. Meselä Nyýazow ölen gijesi özbekler waýennisini toplap Türkmenistanyň granitasyna getirdiler. Ony halklar düşünişýär, ýöne politikda düşünişmeýärler. Baky Prosto Burnuň ýene bir zat sözüň mysal agzyňda beriň. unutma, sözüň agzyňda unutma, Rozbaýakka bir zat goşjak diýdi. Rozbaýakka goş, soň dowam edeli. Baky bir zat diýdi, ýigrimi ýyldan bäri diýdi, Özbegistan bilen diýdi, Türkmenistanyň arasynda sowuk söweş bar diýdi. Häzir özi aýtdy muny. Muny men analiz edip bereýin. We Nyýazow ölen döwründe diýdi, Özbegistanyň ýaragly güýçleri diýdi, Türkmenistan granisasyna öz goşunlaryny getirdi diýýär. Baky indi men bu barada men özümiň e, birazajyk e, mende bolan maglumatym hem tejribemden saňa saňa-da şu ýerden ýetireýin. Özbegistan bilen e, Türkmenistan arasynda haýsy hem bolsa hiç birde nämede bir syýasy derejede ýa bir syýasy görnüşlerde haýsy hem bolsa bir sowuk hiç bir näme söweş ýok. Men muny açyk aýtýan. Ýöne Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky syýasy çekeleşigi sowuk söweş bolaraq däl, syýasy çekeleşigi döreden şol döwürde Türkmenistanyň hut prezidentiniň ýanyndaky prezident aparatynyň orunbasarlarydy. Näme üçin şol ýaragly güýçler şo getirip şo ýere diredi? Getirip diremesiniň hem sebäbi şu Türkmenistanda 2002-nji ýylda başlan, 2002-nji ýylda başlan şol Sanjar wakasy hökümeti agdarmak üçin. Şol Sanjar wakasynyň ilk nämesini näme üçin şo ýer olar Özbegistandan Ýapdylar, sebäp diýeniňde Boris Şyhmyradowy näme etdiler, Özbegistandan, ýagny Özbegistanyň Karşy welaýatyndan, Türkmenistan bilen Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Tallymerjen serhet gümrüginden geçdi diýip ýalan moglumat berdiler we Özbegistany şo ýerde suçlamak isledi, ýagny günäkärlemek islediler. Boris Şyhmyradow şol döwürde, Boris Şyhmyradow muny gaty ýadyňyzdan çykarmaň, men bu işiň içerisinde ýaman gaty gowy bilýändirin. Saga tüýs meniň gele gerek ýerimden tutdyň häzir sen. Baryş Şyhmyradow şol döwürde şu Türkmenistanda agdarşyk bolanda iki günläp, üç günläp Türkmenistanyň ähli welaýatdyr etraplarynyň çäginde Türkmenistanyň ýaragly we hukuk goraýjy edaralarynyň güýçleriniň birlikde bolmasy sebäpli Türkmenistanyň hiç bir çäginde bir guş bile uçurmadylar. Bu bir. Iki, şol döwürde Türkmenistanyň etraplarynda we ýa welaýatyň daşyndaky ýaşan raýatlar tohum-tişdenikä baryp gelmek islän mahallary ýollaryň ählisi gözegçilikli kontrol altynda boldy, ýaragly güýçleriniň. Ýaragly güýçleriniň. Näme üçin Lebaby görkezdiler şonda? Ine, ine sen äzi şu ýerde, ine sorag mundan çykýar. Näme üçin Lebaby görkezdiler?

Şol welaýatda, şol welaýatda, Lebap welaýatynyň, birinji, ýagny Türkmenabat şäheriniň birinji mikroraýonynyň Tohtagül restoranynda Lebap Türkmenistanyň Lebap welaýatyny awtonom oblast edip Özbegistana goşjak boldular diýip, şo ýerde toplanşyk geçirdiler. Muny geçirenleriň arasynda şäheriň milli howpsuzlyklarynyň hem öz işgärleri hem boldy şol döwürde, welaýat häkiminiň ýerli adamlary hem boldy. Mundan welaýat häkimi Rozypoň hiç hili habary, maglumaty hem ýok. ýa başgalaryň hem käbirleriniň maglumat bolmady, gerekli adamlar, olaram kimler, ýöreýt Aşgabatdan gelen adamlar boldy. Lebap welaýaty näme üçin awtonom oblast bolmalymyş? Näme üçin eger Lebap welaýatyny etnik milletden aglabasy etnik millet özbek milletinden ybarat bolsa näme üçin Lebap welaýaty Özbegistana goşulman baryp awtonom bolmaly? Sebäp näme? Şu ýerde bir sorag ýüze çykady. Näme üçin onda Özbegistan getirip o nämesine ýaragly güýçlerini goýdy? Şol döwürde şol oýny oýnan haramzadalar şu oýny tutduryp bilmäni üçin Lebap welaýatyny Türkmenistanyň döwletine, tutuş döwletine hökümet aparatlarynyň içersinde Lebap welaýatyny, halkyny Watana, ýagny döwlete dönük höküminde halky şeler derejä getirip görkezdiler. Näme üçin? Welaýatyň çäginden geçipmiş. Lebap welaýatynyň raýatlary we Lebap welaýatynyň şol döwürdäki ýolbaşçylary Özbegistan bilen arabaglanyşygy gaty ulumyş. Gaty uly işler bitirýän ekenmiş. Diýe, myş-myş bile bul işler başa barmady. Boris Şyhmyradow Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda tutuldy diýdiler. Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda tutulan bolsa, Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda çykanam ýok ol. Çykanam ýok o taýdan hiç ýere. Näme üçin Lebap welaýatyndan tä Aşgabada barýan çalyny, Aşgabadyň içine, hatda Aşgabadyň içine girip şu konsullyga girýänçä, ilçilige girýänçä ýolda birnäçe

A bularyň içinde näme üçin Köpüragy daşoguzly däl, näme üçin maryly däl, aglabasya näme üçin ahally däl, näme üçin balkanly däl, näme üçin lebaply? Özbegistan soň näme üçin diýelim, aýdalyň dogry bolsun, dogryam diýelim, a näme üçin soň ýaragly güýçlerini Türkmenistanyň serhet çägine toparlamasyn, ýygnamasyn? A Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistana ynam barmy? Bular ýaly oýun etjek bolsa. Meselem, men saňa seniň bilen dostlasam, salawmaleýkimim bolsa, mysal üçin, a men saňa garşy ýüzüňe seredip bir zat diýip, arkaňdanam bir töhmet edip, bir saňa garşy bir oýun etjek bolsam, a sen tedbiriňi almaňmy maňa garşy? Alarsan. Alarsyň. Emma Türkmenistan hiç haçanam bölünmez. Ne awtonom bolar, ne başga bir zat bolar. Muny böldürtmäne-de rugsat bermeris, seýjem. Türkmenistan ozaldan bitewi bir döwlet bolan bolsa, bu çaka çenli şol topraklar şu türkmen halkynyň özünde galaram. Hä, etnik milletden bolan birnäçe il raýatlarymyz bardyr. Olaram şo döwletde, şo toprakda ýaşaýan bolsa, şo topraga eýedir, haky-da bardyr, hukugy-da bardyr, şo topragyň raýatydyr. Biz ony etnikleşdirjek bolamyz ýok. Meselem, meniňem enem-unda özbegistanly. Men näme etmeli? Men atamy tut atam tarapy tutupda gidip enem tarapamy garşy ýarag alaýyn men onda. A Özbegistanda misal türkmenler bar. Garakalpakdan tut, Hywadan tut, ýa diýelim beýle Buhara tarapa çenli git. Horezm. Horezm tarapa karşy nirä girseň türkmenistanlylar bar, Samarkantda bile bar türkmenistanly obalar. Olar näme etdi bolanda? Biziňkilerem Buharada, Hywada ýaşap gaýdan. Hawa. Öň bular ýaly serhet bolmady. Meniň has elli prosent, ene tarapym elli prosent Özbegistanda onda. Özbegistanda elli pro-, özem şol öz obamyzyň, öz ýaşan welaýatymyzyň, öz ýaşan daýhan birleşimiziň adamlary. Döwründe giden, döwründe köçüp gitdiler şo tak. Bigana däl-ä, döwrümde gitdiler. Oýny oýnan ene häzirki ýaly haramzadalar oýun oýnajak bolýa Türkmenistanyň halkyny bir birine ýa goňşy döwletlere düşürmek üçin. Şol oýny oýnap döwründe pursatynda peýdalanyp şo pursady elinde tutubilmän it oýny oýnan masgara bolanlar ene häzirem şul oýny oýnajak bolatyr. Ine men şu ýerde ene şuny aýtmak istedim men. Menem şony aýtjak bolup otyryn. Hemmämiz aslynda bir zat aýtjak bolup otyrys şu taýda. Ýöne men men bul oýnuň içerisinde oýnalanlaryny, şol döwürde kimleriň ne bigünä welaýatda bigünä häli şuleriň şu haramzadalaryň bar ya ýüzüni sesini duýmadyk döwlet edarasynda hukuk edarasynda işläp basly giden adamlar boldy. Ýo, bir bu bar.
Men ol köp detalyň içine giremok. Men detalyň içine girsem, meniň içimde duran olar. O otady. Sag Hudaý şükür aňyrda ýaşlarym bar. Şol döwri bilen ýaşlarym bar. Bire-bir ýaşap çykan.
Rozwaýany Bakada söz bereli. Baka hawa.
Men aýtjak bolýanym şu.

Şoňa hiç syn eden barmy içimizde? Ýöne afgan türkmenleri bilen mekana oturyp gördüm. Şolaryň hemede ata watanym diýip gürrüň edýändirler. Türkmenistan diýe başyna bir zat gelse şo gün biz taýyn bir zat Baky.
Ýani janymyzy bermeli bolsan taýyn diýip duran adamlar. Baky.
Ol Gyzyl goşun gelende, basmaçylar bolup Gyzyl goşun bilen çaknyşanda, türkmenleriň köpüsi bu ýurt kapyryň eline geçýär. Indi bärde hemme zat umumy bolýar. Aýal maşgalalaň, namysyň, malyň, mülküň umumy bolýar diýip aýdylandan soň, adamlar ýeňilenden soň näme edýär? Owgana geçýär. Biziňem gaty köp dogan-garyndaşymyz owgana geçen. Biziň-ä ata tarapymyzyň Hemmesi diýen ýaly şo tarapa geçen. Hawa. Ikam ýene bir näme gürrüň bereýin de, şuny ýaly ýöne muny hiç hili analiz atdal bu men näme men däl bu. Käbir häzirki prezidentimiziň ýanynda, prezidentimiziň ýanynda işlän adamlaryň gürrüň berişine görä, Karoçe näme diýýärdi şu Mary bilen Lebabyň arasyny diýýär bozmaly diýýärdi. Näme üçin diýseň diýe, sebäbi diýe, Baky sen Umar diýe o prezidentiň ýanynda işlän adamlary nirden nädip tanaýaň Baky? Baky sen kim? Bu detallary jikme-jikleri nirden bilýäň Baky sen? Baky sen sen geniştabyň başlygymy Baky sen? Generalmy sen? Baky kim sen Baky? Men aýtjak ýa kimligimi-dä, ýöne şolaň gürrüň berişine görä, şuny ýaly bir zat bar diýe. Lebap bilen Maryň arasyny bozmaly diýe, sebäbi diýe, Mary diýe Meselä, Owganystan granisasyna ýakyn bolany üçin diýýä, ikisi birleşip diýýä, Owganystandan hem diýýä türkmenleri geçirseler diýýä, şu Türkmenistan nemeni prezidenti diýýä agdaryşyk edip bilýärler Türkmenistanyň içinde diýýä. Şonuň üçin diýýä şaty, şatyr tireparazlyk neme diýerler diýýä öz arasynda. Ha şo diýýä hökümet tarapyndan çykarylan zatlar şolar diýýä, gullukda da şonuň ýaly neme edilýär diýýä. Ondan soň meselä Lebabyň polisine äkidýär, Balkana goýýar, Balkanyňkyny getirýär, Mara goýýar, Marynyňkyny Lebaba goýberýär. Şolar spesialnyý edilýär diýýär aslynda diýýär. Biz Rozowaýakga ikiňizem hoş geldiňiz. Hoş gördük Döwlet. Salam aleýkum Döwletja.
Waleýkim essalam.
Rozowaýakga söz bereli, Rozowaýakga. Hoş gördük Döwlet. Seret, Men şol gepleşigi şular ýalaky Lebap aýrylsyn onda, hawa biz indi bizi gollamajak bolsaňyz indi lebaply aktiwistlermişin, lebaplylar göreşýämişin, çykyş edýämişin, protest edýämişin, režime garşy gelýämişin, lebaplylary gollamajak bolsaňyz lebaplylar onda aýrylsyn, lebap aýrylsyn diýip şular ýalaky çykyş edýär iliň öňünde. Şoňa hiç kim şo taýda reaksiýa berenok. Menem düşündirýän how siziň şu aýdýan zadyňyz ýalňyş Türkmenistan siziň eneňiziň ataňyzyň zadyňyzyň malymy siziň siziň kärende ýeriňizmi diýip bir sada dilde aýdýan bolun bara şoň aşagyna kommentariý ýazýarlar hawa agam sen näme bular ýalaky neme edip otyrsyň ýurdy bölüp otyrsyň men bölýänmi ýurdy Men jogap aýtsam diýdim. Oňa men şular ýaly bir jogap bereýin, oňa men öňem aýtjak bolup ýörtüm-de, gaýtam ýaman oňat üstünden getirdiň sen meni şu zadyň üstünden. Men öňem bir gepimde bir aýdypdym, şu barada, şu Lebabyň aýrylmasy barada käbir toplum bar Lebabyň öz içinde, etniki millet bolup duran bir toplum bar, Lebabyň asyl taryhyny bilmeýän, Lebabyň nähili gelip çykyşy, nähili gurluşyny bilmeýän duran bir e, toplum bardy. Olaryň şu asyl niýeti şol şol. Edil şol Garagalpagystan Özbegistandan aýrylyp, o addelni bir döwlet bolarys, eýderis, beýderis diýe şeýle bir niýetde özlerçe niýet edilenler bar. Ol meselem şol Nyýazow döwründe men öňem aýdypdym ýadyňa düşýän bolsa, şol Nyýazow döwründe Pirgulöde döwründe, Pirgulöde döwründe şlewawy aýyrjak bolup o astyndan bir oblast seçjek bolup, munuň bir asyl temelini guýjak boldular-da, bir ýerde bir gizli-gizli maslahatlar geçirdiler. Ondan soň bul bu maslahat Pirgulöde döwründen geçdi welin, geçenden soň asyl bu maslahatyň içinde bolup ýörenleriň biri Amerikada ýaşap ýör, Amerikada. Ol Amerikada häzir. Men öňem aýdypdym şo barada, öň başyny başdan şoldy. Şonuň bilen häzir şu swýaz saklap arabaglanyşyk edip ýene şolar şo meseläni gozgajak bolýar. Soň bu mesele Pirgulöde döwründen galdy ondan soň Gurbanmyrat Rozyýew welaýata häkim bolan döwründe şeýle ýagdaý amala aşyrylmak üçin ýene Gurbanmyrat Rozyýew sokjak boldular eden Gurbanmyrat Rozyýew şo mahal aýtdy menden uzak boluň diýdi bir diýdi ikäm diýdi size men bular ýaly pursady men bermeýän eliňize diýdi. Howa. Şo Guramyrat Rozyýewe ýörite bir özleri öz arasynda arajyk goýberdiler, posrednik. Hany şu ýaşuly siz bir näme edermisiňiz zat, nämedir bir niýetini bilmek üçin. Ol niýet etjek bolan adamyň özi-de şol döwürde şol Milli howpsuzlyk gullugy ministrligine degişli bolan welaýat uprawleniýe, Milli howpsuzlyk gullugynyň öz içindäki şo işläp ýören öz işgärleriniň biri, asyl şol işi edip ýören. Rozyp bu meseläni imsinäm etdi, ýokaryk Aşgabada ýetirdi. Rozyp Aşgabada ýetirdi, bul iş goýbolsun edilen ýaly etjek boldular soň. Ondan soň Rozyp kä wezipeden aýrylandan soň bul iş üçünji gezek häzirki şol Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň içersinde ýerleşen, ýagny şu Türkmenabat şäheriniň birinji mikroýonynyň bazarynyň ýanynda Şol täze gurlan Togtagül restorany bardy. Şo taýda Gedaýahmet döwründe şo taýda gizli maslahat geçirildi. Şo Togtagül restoranda gizli maslahat üç Gedaýahmet döwründe ýene başlady. Ynha şo Gedaýahmet döwründe welaýatdan ogurlanan pullaryň üçde ikisi Amerika gitdi. Ony bile alyp gaçyp giden adam häzirem ýaşap ýören Amerikada. Ho arada bir gygyram çykdy Lebaba eýtjek biz Lebap beýtjek diýip. Galan pulunam şo Lebabyň galan girdejisiniň üçde birinem Gedaý Ahmet öz hasabyna Özbegistanyň Hywa, Harazm şäherinden özüne gerekli ýerde gaty uly ummasyz bir köşk ýaly bir jaý saldyrdy. Şu zatlaryň üsti açylandan soň, barynyň üsti açylandan soň, ondan soň Gedaýahmet welaýatdan aýrylmak zorunda galdy. Çünki prezident aýyrmak zorunda galdy. Aýyrybam näme etdi? Altynasyr etrabyna häkim etdi, şo taýda hem ony imsim etdi. Çünki imsim etmese bolanokdy. Ortadan aýyrmasa bolanokdy. Ine bu milletiň welaýatlary we goskoçy döwleti, ýagny ullakan bir döwleti param-parça etjek bolýan niýetleri ýene şular ýaly bular. Bular etnikleşen, etnikleşen milletler bir ara gelip özleri çenli welaýaty aýyrjaklar. Aý götüňiz çartýan bolsa Daşoguzy aýyrsaňyzda. Balkany aýyryň götüňiz çatýan bolsa. Lebaby aýyrjak, Lebaby etjek, beýtjek. Siz arzuw edýäňiz, men size aýdaýyn şo taýda, şo lebaby aýyrjak bolýan däldir. Birem şo lebaby aýyrmaly, eýtmeli, beýtmeli diýen käbir özleri üçin galamyny eli galam tutup galamyny kireýine beren oba bir nämeler bar. Şolary reklama edip duran. Oňa-da gaty uly sözümiz bar. Olar ýaly o paş-paşlap başarybilýän bolsaň aýal doganyň bilen o maryny alarsyň eliňe. Başarybilmediň, marynam alyp bilmediň. Hawa. Marnamy alyp bilmediň welin, ýöne özüň şu maryny alaryn diýip, bimahal hiç kime eýsat diýmezden bardyň, emma ýitolga maryny almak yzyňa goýberdiler seni. Goýberenem bilýäň, gaty gowy bilýäň. Kim seni içeri almany yzyňa goýberen. At-familiýasynam bilýäň. Eliňe ýazyly jogabam berdiler seniň. Ine şular ýaly, bagyşlarsyň, şular ýaly haramzadalar şeýdip halky üçünji gezek prowokasiýa getirip, Haýsam bolsa bir welaýatyň halky ýa adamlary şeýle ýagdaýda göze ilip başlanda şulary hüşkürip orta döküp ondan soň bularda şol ýaňky şol ne tolko hökümete bularda hökümet bilen hiç bir nämesi ýok bular şol asyl maksatlary döwleti ýykyp döwletde gan döküşikli emele getirip Ondan soň hökümeti özleri ele geçirjek. Özleri aýdyp otyra, biz huda saklasyn otap barsak diýe biz ol strukturada olar ýaly adamlar bilen nädip işlemeli? Nädip işläp bileris? Ohow size işläp bilmegi siz häl o zatlary gyrada goýuň. Siz ozalem nädip baryp bileris diýip pikir ediň. Haraşo işte siz baryp bilmeýäňiz. Siz baryp biläýseňiz bu haramzadadan hem beter edýäňiz siz ýurdy. Bu haramzadadan hem beter etjegi görnüp dur. Bu bir, iki. Owa sen döwrüňde öz döwrüňde şo taýda e, urjak ýeriňize urduňyz a how. Maryny. Habaryň ýokmy ýa? Özüň öz diliň bilen hem bir seslenipdiň. Men şu taýdan şoňa sen adyny tutup oturmaýyn. Özü öz dilden hem seslenipdi. Owa meniň Aýal doganymyň tanadyklary bar towuk kärdeşleri. Hawa, bir strukturada işlän soň bir-birini tanaýar. Salowmaleýkim, hawa, näme etdiň? Gepiň gysgasy şu taýda men aýdaýyn. Şo prowokasiýany ýöretjek bolan ol, hawa, aklysumak başyndan gideni. Seniň o tutjak bolýan balygyňy biz bireýýäm tutup goýduk. Seň habaryň ýok. Lebabyň çäginden akyp geçýän Amyderýaň suwy Maryň üsti bilen Garagumdan geçip gönümel nirä gider? Ýetdik ýerine, al, Balkan Ahala çenli barýar. Habaryň bolsun! Şol Amyderýada gezip ýören lakga balyklar seniň ýaly ol zagarajyklara, talus-talogjyklara aldyrtmaz ol. Men saňa şuny duýduraýyn şu taýdan, medeni dilde. Hawa. Lebaby böljek boýlan şak-şakylar bar. Türkler aýdýara bular çapul cubular diýe. Olara da geçiş ýok döwlet. Hiç onu arkaýyn olaý o tarapdan. Arkaýyn ol. Men 100% söz berýän şu taýdan. O sözüm sözdür, aýdaýaýyn. Bular Lebabyň taryhyny, geçmişini bilenok bular. Lebabyň gurluşy, gelmişi, o zatlar bilse bular bilýär onsoň Lebabyň aýrylmalymy, aýrylmaly däldigini.